ose yei atadwifo a yɛate dɛ ne o akɔm firi tete ebegu hyire ama ntumpan dono ne dawuta akasa ama dɔsɔ Furugu adi ahyia ɛfiri sɛ osuo bɛwe ama no aka ɔboɔ na na afiri atabiri, ɔboɔ tabiri kɔmfoɔ, ɔbaatampad, ɔdansodanso, adanso wɔ afoforɔ mu, deɛ ɔne asase nante na adasa yɛ ne nan so ntiasoɔ, tibedeɛ a ɛso da yɛ pa ma ɛdɔm dwanetoa no, ɔno na ɔnsuro etuo aboba nsuro atuduro, adi mfirinhyia aduanan sɛ ɔboɔ tabiri kɔmfoɔ, forty years anniversary, ɛnam saa nti ɛyɛ ɔsɛkyerɛ akuamoa, akuamoa bɛdi ako, ɔkatakyie a ɔne ɛdɔm bɛko a ɔkura kyɛm kura Afena ɔsɛkyerɛ Daasebrɛ Kwaku Boateng a ɔtɔ so mmiɛnsa yɛ Dwaben Foforɔ mu Manhene Nana Dwaben Nsɛɛwaa a ɔtɔ so mmiɛnsa Dwaben Foforɔ mu Manhemaa Ɔman Kɔmfoɔ Nana Afiriatabiri Bosomfoɔ Yaw Abɛbrɛsɛ Dwaben Foforɔ mu Nananom Atena Nkonnwa ne abusua a ɛwɔ Ɔboɔ Tabiri Tete Akɔm de nkabom ne anigyeɛ reto nsa afrɛ Nananom ne ɔmanfoɔ nyinaa sɛ afe ano ahyia o Deɛ ɔka ne sɛ ansa na bosome dada bɛyera koraa. Bosome foforɔ ntumi mma. Ɔno nti, wɔbɛdi Bayerɛ afahyɛ, Yam Festival, ne mfirinhyia aduanan sɛ ɔboɔ tabiri kɔmfoɔ. Ɛnam saa nti, wɔde nhyehyɛeɛ ahodoɔ agu apono so. Wɔbɛhyɛ aseɛ afe yi mu, ɛyɛ ɛbɔ bosome no da a ɛtɔ so nnan na wɔawie no ɛda a ɛtɔ so du nan, ɛyɛ fourth September kɔsi fourteenth September wɔ saa afe yi. Ɛyɛ ɛda yawa da. Wɔ ɛbɔ bosome no mu no, ɛda a ɛtɔ so nan, fourth September, yɛ Egyasɔ, Lighting of the Festival Fire, wɔ Nana Ɔboɔ Tabiri Asoɛeɛ hɔ. Ɛyɛ Efiada no. Ɔbɛbɔ edwa dataa wɔ Ɔmanhene Park, Strodae, na wabɛtoa so ne Memeneda wɔ Nana Oboɔ Tabiri Asoɛeɛ hɔ abɔ dwa kumaa. Ɛyɛ Kwasiada no, ɔbɛsom wɔ Sankɔfa Tete Asɔre na wabɔ dwa kumaa Nawia no mu, ato pono akeka wɔn ano n'anwummerɛ no. Ɛdwoada, ɛda a ɛtɔ so nwɔtwe, ɔde bɛhome, ne Benada, ɛyɛ Ɛbɔ bosome ɛda a ɛtɔ so nkono, sumabrafoɔ bɛdidi na yɛabɔ dwa kumaa saa da no ara. Ɛda Wukuada, ɔde bɛhome, ne Yawoada no, Ɛbɔ bosome ɛda a ɛtɔ so du baako. Deɛ bɛsa nson, ɛyɛ ne fiada no, yɛ apasoyie, na wabɛtoa so ahome ne Memeneda wɔ ɛda a ɛtwa toɔ, Kwasiada, ɛyɛ ɛbɔ bosome no mu no, ɛda a ɛtɔ so dubaako, yɛ n'ase asɔre wɔ sankɔfa tete asɔre wɔ Ɔboɔtabiri asoɛeɛ hɔ. Mpanyini se, Obiri sian, ne nan nhyia wɔ dum, nanso Ɔdomankoma Nyankopɔn no aboa no ma no foro, Nana Afiatabiri, wo nkwa so, Moneyɔ, nya nkwa daa! Piaw!